Berkat mah nuan ti meda video tu. Dalam roh kudus Tuhan, aku besampi awakka nuan diselamatka Tuhan sebedau penusah besai nyadi ba dunya. Enti nuan pechayaka Tuhan apai, nuan mega pechayaka Jesus. Bacha ari John empat belas ayat satu ngagai tiga, Anang tusah ati, arapka Tuhan Apai lalu arap mega ka aku. Dalam rumah Apai aku mayuh bilik, enti iya enda baka nya, aku enda madah ngagai kita aku deka kin lalu nyendiaka endur ke kita. Lalu enti aku mupuk lalu nyendiaka endur ke kita, aku deka datai kitu baru. Lalu mai kita ngagai aku empu ngambika dia alai endur aku, dia mega endur alai kita. Bacha ari satu Tesalonika empat ayat enam belas ngagai tujuh belas, Laban Tuhan empu deka nurun ari serega enggau nyawa ti inggar enggau nyawa tuai melikat enggau munyi terumpit penudi, lalu orang ke mati ke udah arapka Tuhan deka angkat dulu. Udah nya baru kitai ti agi idup deka diangkatka sama enggau sida dalam demang, lalu betemu enggau Tuhan di langit. Lalu kitai deka diau begulai enggau Tuhan belama iya. Bacha ari 1 Korin 15 ayat 51 ngagai 52, Dinga kita, aku deka madahka siti misteri ngagai kita, ukai semua kitai deka mati. Tang semua kitai deka diubah tekala nya dalam sekejap mata lebuh terumpit ti penudi disepu. Laban terumpit nya deka disepu, lalu semua orang ke mati deka diangkatka idup baru nyadi orang ti enda nemu mati agi. Lalu kitai deka diubah. Terang amat, Bup Kudus udah madahka kitai, Tuhan Jesus deka datai baru. Ya, Tuhan Jesus deka datai baru. Sekali tu, Iya datai ba langit aja. Iya datai ba langit enggau nyawa ti inggar. Iya deka ngangkatka orang ti agi idup enggau orang ti udah mati dalam nama Jesus. Iya ngangkatka sida ti udah mati. Ti pechaya ke Tuhan Apai ti mati dalam nama Jesus. Udah nya, Iya ngubah tubuh mensia ti agi idup, maya nya, tubuh kitai ti agi idup tu, dalam sekelip mata aja, ngubah tubuh kitai ke nemu mati, ke nemu repuk, nyadi tubuh ti enda nemu mati, tauka nyadi tubuh ti idup selama-lama nya. Sapa ti enda arapka Tuhan Jesus? Sapa ti enda arapka Tuhan Apai? Deka tinggal di dunya tu. Napi penusah besai ti deka datai? Penusah datai ari Tuhan Apai, iya nya mangkuk pengeringat Apai. Laban sida tu enggai ningaka ajar Tuhan Jesus, enggai ningaka jaku Tuhan Apai. Sida bekedika orang Kristian Begede ke Tuhan Jesus, lalu begede ke Tuhan Apai. Sida rindu nyembah utai bukai, nyembah duit, nyembah patung, kena sida iya ngulihka pengaga tubuh diri sida iya empu. Sida tu meh orang ti salah jalai tengah, sida tu meh ti rindu ngereja ulah ti salah, ngereja ulah ti kamah, sida tu meh orang ti pemabuk, sida tu meh orang ti beleman ba mayuh macham, enggau sida tu meh. Ti enda mereti ke ajar apai. Sida tu mega orang penipu, sida tu mega orang penchuri, orang pemunuh. Sida tu meh orang ti ngeleseka ajar ari Tuhan Jesus. Taja pen sida nemu diri empu salah, sida iya enda kala nesal ati, lalu sida iya nyumpah nama Tuhan. Taja pen pia, Tuhan Jesus ulih nyelamatka nuan. Tuhan Jesus ulih nyelamatka nuan. Enti nuan ngaku penyalah diri, lalu enti nuan ngesal atika penyalah diri, lalu enggau ati ti lurus Nuan minta ampun ari Tuhan Jesus, minta ampun ari Tuhan Apai. Anang enggau orang ngelekatka nama ba kening iya nya nama antikris tauka numur enam enam enam ba kening tauka ba lengan jari nuan. Chop ke baka tu jadi kumbai orang chop antikris tauka numur enam enam enam. Iya nya chup Sitan ti ngelaban Tuhan, ti nyadi munsuh Tuhan. Bacha ari Pemandang tujuh tauka Wahyu tujuh, ayat tiga sampai lapan. Ku iya, Anang ngerusak tanah, tasik tauka kayu, sebedau kitai ngechup kening bala Tuhan. John lalu ninga pemayuh tubuh sida ke deka dichup, iya nya seratus empat puluh empat ribu iko ari semua raban bansa orang Israel, dua belas ribu iko ari siti-siti raban bansa, iya nya ari raban bansa Judah, Reuben, Gad, Aser, Naftali, Manasi, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Josep, enggau Benjamin. Bacha ari bup Pemandang tujuh ayat semilan ngagai ayat sepuluh. Udah nya aku malik, lalu tepedaka mayuh amat orang dataika sida nyau enda ulih diitung. Sida nya datai ari genap bengkah bansa, ari semua raban bansa, menua, enggau jako, lalu sida bediri di mua kerusi diraja enggau di mua Anak Domba. Sida ngena baju panjai ti burak, lalu sida megai dan kerema ba jari sida, lalu sida ngangau enggau nyawa ti enggar, Pengelepas endang datai ari Tuhan, kitai ke duduk ba kerusi diraja, enggau ari Anak Domba.